OMS Collection Mizo YouTube Channel hi i lo subscribe ve theuh dawn nia. OMS Collection YouTube Channel thlirtu leh ngaithlatute chibai tha ber kan bu a che u. Hei tunah hian Aizawl Bethlehem Vengthlanga kan u Paul te tinah kan leng lut a. Hei an mahni kan hriat theuh angin Pu Piang tea kan kawmna video te kan lo thlir tawh ang khan an mahni inkara tunlaiah Zoram mipuiin kan ngaihven em em. Boruak u leh nau ni sia boruak han awm ta mai i kha kan ngaihven tlang a ni. Kan hriat ang khan Pu Piangte video ah khan hla siam kan tum mek a. He thiantha ber In then lawng aw, thihna lo thlen pawn in then lawng aw tih hlah kha music video siam tur khan a sawm a. Mahse, an in then chu ni deuh ta tlat mai si a. Music, thihna chu sawi loh, music video pawh an siam hmain he lai piang thei dawn lo mite an kan hria a. Uiawm kan ti hle mai a. Mizorama YouTuber channel nei lian lian kan han ti. Kan fak em em thin te leh mipui tling tak tak zawk te pawhin an rawn ri ek he buaina hi tawp mai dawn lo a ang hle mai, a ril telh telh mai an tih hial tawh khawp a ni a, kan ngaihven tlang a. Tichuan Pu Pawltea kan kawmna audio record te chu kan ti chhuak tawh a, eh amaherawh chu amah hi han tlawh ve hrim hrim kan uten nihna laiah te leh a ral atanga inbereng te ai chuan tlawh ve ila kan ti a, kam chhuak tawi te tuntumah hian hei thingpui senhang in pah hian kan han titi dawn a ni a. Chu hnu lamah hian lung leh haw phei leh nghal kan tum a ni. A hmasain U Pawltea inkawmna hun tha tak mai kei ni emaw Youtube collection te min an pe thei hi kan lawm lutuk e tiin bul kan tan ang e. Kei pawh ka lawm lutuk e. Kha in nia kan han sawi ta ang khan i zawhna pahnih ka tlek han zawh che ka tua ka ka duh a tun tumah hian i in buaina kha chu kan hre vek tawh a tikhan enge ni. I nau khanin eng ka sawi set set lo khanin aa chung lam atanga dawn pawh ni se hrilh fiah tu awm loh chuan tih ang deuh kha nia. Bible ah hian tawng hriat lo a thu sang khat sawi chu hrilh fiah tu awm lo chuan eng mahni lo ti ang deuh mai khanin a thu dawn lah kha hrilh fiah si lo khan a haw san mai si ta che a, khalai kha chu kan san ta ila in boruak a reh mai dawn emaw han tih lai hian ti hian in aa in inkar ah hian khawvel infiam mi te ring thleng Pha deuh thaw tur khawp hian boruak hi a rawn alh chho tlat mai a, he lai hi enge i pawm dan, i hmuh dan tih kha min rawn sawisak teh le. A nia, unau kan nih a hemi buaina chungchangah hian nia social media kaltlang hian. mi rawn brush a mi rawn cho ve ar ar a hmah ih mahni ah voice call a ah mi rawn kawmna ah pawh ka sawi kha ah keipui mulai ah mi kai tho in ka hria te ka rawn ti tawh a maw a chungah chuan ih han inkai dai mai hi chu ka tan pawh hian thil harsa deuh niin ka hria a chuvain engpawh ni se Aaa u te zawk ka nih a rilru fim takin ka in ngaihtuang a, mahse hei a mi rawn chona hi a nasa tawh khawp mai a, Paul hlim duap te mi rawn tia maw? Khatiang vel tin tuna kan sawi ta ang khan aaa keipui pawh a ni lo, keite a ni, khati te pawh khan mi rawn cho thar thar kha a ni a, aw zawhte, aw zawhte, Paul-i. Pawl Duapi te mi rawn ti vel sia maw? Aaa hei hi chu ni e, ka la inngaihtuah a, ka nakin deuhah a chhanna chu, a chhanna dik tak chu hei kan channel Zothli Film Production ah hian ka la rawn ti chhuak turah ngai ila ni e, helai tak hi chu tunah chuan a famkimna a fulfill kha maw? Thuthlukna ka la siam thei rih lo a ni.
Ni e, kha kha, zawh chhuah che kan tum lo eng tikah nge han tih te? I pawm em? han tih laiah te kha chu e, zawh chhuah che ka tum lo, ama erawh chu i tawngkam atang chuan a tisualtu zawk mah leh a naupang zawk mahin kha tianga e, a rawn ti rawn ti nih chuanin kan dikna chanvo humhalh nan hian kan tih ve nge nge chu a ngai ang, i tihna ah han ngai ta ilangin chu chu nangmah amah hian thlir te pawn amah hian channel a nei a. A chanel atangin a puang chhuak dawn a ni. Chu chu keini pawn kan lo ngaichang leh ang a, kan ri en tlang leh tur te pawh han ngai tai lengin thain ka hria. Kha nizan maiah khanin a video te chu kan han hmu vek a, Zoram mipui ten chau hle mai che a, thu mai a sawi fiah a ngai tawh lo. Dawt hi sawi tam lutuk tawh. Chuvang chuan boxing ring chhungah ultimate i tih pawn ultimate, kickboxing i tih pawhin i thiam zawng i tih ang a, engka tiang che? a ti a. Kha milai ah khan boxing bik ah khan a in sawr bing ta i langin boxing ring ah khan eng emaw Mizoram boxing hruai tu te hian han hre ta se la, sponsor te an awm ta se kha tiang vel ah khan han lut dawn ta tak tak ta u langin eng nge ni sport lam pang ah hian i huphu rem i khelh pui tur Pu Piangtea hi a ni dawn si a.
Heng hi chu Enge ka nihna ka identity thuh ruk la hai hawn loh a nih vangin he ka naupiang te mi rawn cho na ah hian mi rawn hai chhuah sak dawn pawh niin ka hria a hei hi Zoram khawvel pawn a an la hriat ngai lo maw. a ka thiam thil a ka chak na thuruk ka chhung kua pawh Pathian in la hriat tir suh a tih a kha ka nau te kal ka nau piang te kal tlang hian hai lan in a awm dawn pawh a ni mai thei a ni mai thei aw chung lam rem ruat te pawh ni mahna aw ni chiah e kei nena van duai na kan ruat a hmai na lan tir tu han tiang deuh khan in aw he thuruk a hi Enge ni, tunlai tleirawl te te thiam an tam tawh si a, chutiang zing han inpho chhuah leh han tihthat leh kha a mawi lo chan a chang tawh ta keini pa ho tan chuan. Khami vel chung changah khan tunah in unau kal tlang hian Pathian remruat te pawh lo ni thei tina ni maw? Ni e, Pathian remruat te pawh a ni maithei a ni e. Khami ka thiam thil lo inphum ruk tawh maw? Hailanna tur awm lo, mahse chunglam remruatna in he ka naupiang te nena kan buainaah hian a rawn inhawng dawn ta emaw ni tih ngaihtuahna chu ka nei a ni. Chu chu ngaihtuahna ka seng ve mek a ni. A va han tha e. Aw, thlir tute pawnna kan hriat atana ka duh chu. Hei Mizoram sorkar hnuaiah te leh Boxing Association kan ti nge nia ka lam thiam vek chuang lo va keih phei chuan hetiang a hma la tu te pawh hian mi beng var zawk te leh kal a kal phung man zawk te pawh hian an ni chungchang bik e ngaih ven tlang ta ilang in infiam na khawvel ah zuan luh pui ngei tur pawh hian thil hre zawk leh a kawng hmang hre zawk te pawh hian in ruahman na lo siam teh u tih kha kan chah duh che u a ni tichuan in kan zawh leh duh che chu Chhan kha awm i tih chin khan min chhang mai la, kha Pu Pianga video kha i lo thlir ve tawh tho in ka ring a. Ani chuan, Round eng zat ah nge ti dawn ta u langin i i hneh i ring kan tia hneh tur kha chuan a insawi a. Mahse, mipui entu ten an sum an seng ve dawn a, entun tam dawn a. Round khatna ah pawh vawiin hnikhat a knock out thei mai ka ning a, mah erawh chu. ka chheih zel anga hahdam dawmin ka siam anga mahse a tawpai erawh chuan knock out ngeiin round thum anih chuan round thumna ah round ruk anih chuan round rukna ah mipuite hlim tak a siam a hmuhnawm an tih tur siin ka knock out ang a ti a, nang aina lian si a kan han tih pawh khan a nia fit bawk si a kan tih khan lian zuar mahse langin a duap a ni a ti tlat mai che a khalai velah khan engtin nge a chhan ve dawn le.
Hei hi chu ni e ka nau. ka nau ah hian dawt hi a sawi hnem tawh mah mah in ka hria chumi mi rawn cho na thu ah pawh chuan dawt mu hlum hlak a ni tih kha ah viewer te leh Zoram khawvel hma ah hian kan sawi duh bawk a ni chu maw chu vang in. Ka nau hi ka duat a, ka hmangaihna avangin ka nau hian min chauta mah mah nih pawn ka hria a. A laka ka dawh theihna te, ka ngil neihna te maw khang zawng zawng kha mi cho nan te a hmang ta niin ka hria a. Eng pawh ni se hun thu te lo thleng phawt se la, kei pawh ka han inngaihtuah ang a, a u chu min hneh nge min hneh lo maw? Tih lai kha chu Zoram mipui hian an la hria ang chu tiraw? A ni e tiraw? Umm.
Duhthusam berah phei chuanin Enge a nih? An inrem leh theih ula, keini duhdan takah phei chuan a ni te hian tlawm zawk chanah changin a dik lo zawk han ti ta pawl pawl tai langin enge a nih? Kan va tan loh lam thil ni lo khan hetia mipui tam takin an thlir dan a, a an haw ta deuh thut mai a kha. Thudawn chu thudawn lo ni ta ang silo. Ehk hei, Ka thiam lo va ni ka u, aah kan hmachhawp hi ti zel ang, tiin music video in siam tum thian tha. Mizo chu thian inkawm mi kan ni a, then rual inkawm mi leh inngaina mi kan ni a, chhungkhat tha deuh deuh ai mah hian chhiat that kan tawhin kan thian tha te, kan thian bul hnai te an lo hlu chawk thin a, chutianga inkawm tel tel hnam kan ni avang hian khami hla te khan siam puitling theu la hian ka duh hle zawk mai a, amah erawh chu a ti dik lo zawk tu. Ni a lang zawk mai kha tia tih kha chuanin a dik zawk tu tana han tlawma kha chu i tum bik lo tina ni maw? Um, a a awmzia taka chu a ni e, khang hla te pawh kha um kan lo usa turin kan lo inzir ve mek a, thi leh thi leh duam khatah dam leh tlang khatah a Kan dam chhung zawng hian i inthen lo turin ti vel a ni maw? A hla thu kha a tha em em a ni. Zo, Mizo te unau, Zofa te unau kan inhmangaihna thuruk a keng tel vek a, tih chhuah vat vat pawh kei phei chuan ka chak a. Mahse, kha mi hla kan. buatsaih mek laia hetiang a inphatsanna maw kha min ni a, January ni sawm pali a min phatsanna a lo thlen mai kha ka rilru hi a dam lo a ni. Chuanin ka rilru a dam lo thu ka rawn puang chhuak a, a thiam thu e ka u ka dik lo va ni e, ka thiam lo va ni e tia ngaidam rawn dil a hnekin a thiam thu sawiin mi la rawn cho leh ta zawk zel a si lai a hi a keipui keipui mulai hi a kai tho mekin ka hria a a. Khang tih ah khan chak na hnar maw a u lo tha thum tawh a chak na pawh lo nei vak tawh lo kha khang vel khan mi rawn press a chak na hi ka nei tan mek in ka hria ni a tir a lo thiam ruk leh i lo vawn ruk in uk bo tawh tur a i ngaih kha kha tawngkam tam tak i hriat khan a zu kai tho tha leh in thiam na pawk hi taksa han rawn in sang mar mek ni tur han ngai ta i lang in. Keipui han ti thin a, hei Discovery leh Animal Planet vel kan han en chuan Keipui mu chu Safia kan han tih te Sihal teh ten an va chhei a, Keipuiin an rum khum a, an let leh a, an va chhei leh thin a ni, an meh ten va seh sek a, an tlan let leh a, chutiang deuh chuan tawpsan mai lo hian Pu Piangtea hian Keipui mu lai hi, Eng emaw phet in um tir phet leh in sual pui phet atanin a rawn chheih che ah ang i ngai mai thei em? Aw ka ngai a, kha khami ni vang khan mi rawn kai tho phet hi a tum niin ka hria a, vawikhat mai duh tawk lovin, aw vawikhat mai duh tawk lovin social media platform hrang hrangah mi rawn cho tawh bawk sia, chumi nih chuan. ah kei pawh ka lo in ngaihtuah fim ang a ah social media platform mai ni lovin platform ropui zawk te pawh ah chumi hma ah pawh chuan kan la in khuai nuai lovang tih pawh a sawi thei lo a ni hei
ah rawngbawl mi in nihna lang thin in ka hria tunah chuan a a in lan tawh na ah chuan Kan sawi anga ma tawngkam a ni mai a. Duapi, Pawli a ti ta daih mai che a. Nang hian i sawi nat berah pawh khan van lal pianga chu Bethlehema pianga midang tana pianga van lal pianga i ni lo i han tih laiah kha a hming dangah hi i phuahsak miah rih lo mai a, a hming hi ka la phuahsak lo, ti hian a rawn ti zel mai si che hian tin nge i lo ngaidai lo dawn sawm ta, aw hming lah hi mi phuahsak hnem tawh bawk sia, hmeichhe hming rawng kai deuh hmel ni lem a, aw hei hi ka lawm lo ve deuh a ni, fiam thu mah ni se a u hi mi rawn hnehsawh tawh mah mah a ni, chuvangin. Nia kan chhan let hun te pawh kha a awm mai thei a, a hming dik tak leh ka hming dik tak kha nakinah chuan la lang chhuak tur a ngai ang aw. A inzawk nge an tak tir zawk ang tih lai ang ka. Entir nan Van Lalpiang a tih a referee in a phar tir chuan a eng lo vang a mah rawh chu ka meh kha chuan Duapi tih kha chu a lo dik a nia nga kan ti thei ang a mahse la Van lal pianga zawk a phar loh chuan hming dik tak zawk kha midang phuah chawp ni loh kha referee khan a phar tir tur a ngai ang aw. Aw chutiang chuan.
Ava tha em, chumi hmang chuan kan in ko tawh tur a ngai ta ila in tha em a hria. Zoram mipui te eng emaw zawngin ngai lo ta ila ngin entertainment a nia khawvel hi. Hetiang zawng khan mi in. Ring chhungah an inhnek bawrh bawrh a, a tawp a inkuah leh thin. Inhuat avang leh inral khaih beih avanga hnamhrang leh hnamhrang ram lak in chu a inbeih hi leh he content pawh hi kal a ni lo tih te pawh i hre tel ta tho ta ila thain ka hria tih khan an sawi duh a. Ti daih ta ila khami chungchang bikah khan sawi tur ila nei em? Nih loh chuan thil pakhat hnih khat han zawh lawk che ka duh a. Ni, Pu Piangte leh i inkar boruak velah khan kha chiang deuhin kar khat hnu velah emaw i. ka tih dawn leh tih dawn loh chu ka rawh, keimah channel kal tlangin ka chhang ang i tia kan lo ngaichang dawn a, ka mi lohah khan a ni lah khan kha knock out hrim hrim ka duh hunah ka knock out thei a, mahse mipuite tan hmuh nawm takin siam tir phawt chei vir kual hle phawt ka tum, tih lai velah te khan enge ni han chhang teh. E, khatianga tih nih chuan hetianga hei mi an in fight dawn reng reng a pawh si an han lak an han lam kual vel hi khang te pawh kha a lo awm dawn tak tak a nih chuan ka thiam thil a eng ang in nge ka rawn lam chhuah dawn maw ka pawh si ka rawn in rem chhoh dan tur chuvang in ka pawh si ka lam dan style hi ah hian ih ka nawk zam lawk nghal mai ang a zam lawk nghal ang a ni maw
hei international kan han tih bik te leh khawvel Inthiam mite ho hrim hrim in a an ha in volawkna tawngkam a hmang te hian an opponent an khingpui tur te hi an vo zam in an hneh lawk thin a ni. Chutiang deuh chiah chuan ring chhung ah han luh in khami in warm up vel ah khan hnek hma hma hian Vanlalpianga hi chu Ka knock out ti tih nghal mai ang i ti ta ni maw? A tha hle mai Zoram mipui te lo ngai chang reng le thain ka hria tih kha kan sawi ta. Tilei Tailang in hei han duham deuh hlek Tailang in kan ka mipui engte an inkal ah chuan tikhan duh tawk Tailang in rawngbawlna lamah te hian hma chhawp i nei em? Pathian tih mi rawngbawlna mi kal thui tak i ni tih hi Zoram mipui ten kan hria. Amaherawh chu In kalpui ram leh Bible a ziak a lo tam a, in hmuh ram hi kan inhmuhpui vek lo a ni mai a. Mitdel sai pang dek kan sawi ang maiin Pathian thu kan hmuh dan leh kan pawh dan, kan nghen danah hi a inang lo tlang a, amaherawh chu Pathian vek a ni tih hi ka pawm dan a ni a. Chung laiah chuan rawngbawlna hmachhaw tih lam kha kan enge a nia, ka duham deuh lek mai thei kha mi hneh kha in mi lo mah se lengin min han sawisak teh a.
Rawngbawlna han tih hi rawngbawlna hi a line a tam khawp a hei tuna hemi tuna kan kalpui mek tuna in lo kal mi rawn interview na pawh hi rawngbawlna tlingah kei chuan ka ngai a ah Lalpa tan hnam tan ram tan in zir chho tur kan ram kan hnam chu hmasawn zel tur kan nih avangin maw khatiang khan engkim mai hi. a hran pa taka rawngbawlna va kal chhuah pui tih ang kha tunah tak chuan hei team ang teh ang aw va tih ang chi kha tun hma kan lo kal dan thin a nia. Mahse tun hnua keimah a rawngbawlna a lo tlan leh tawh hi chu nun hi Krista a ni tih ah hian Lalpan ah min hriatchian tir niin ka hria a, nitin a ka awm dan leh ka khawsak Social media ah hei youtube te pawh maw social media te pawh kan lo hawi a, heng zawng zawng hi rawngbawlna tlingah ka ngai a, rawngbawlna chu kan Lalpa tan, hnam tan, ram tan ka kalpui mek niin ka hria, ka kalpui reng aw niin ka hria. Chaw lovin amah rawn chu chuti an karah chuan chhungkaw pa ber han ni takah chuan eizawnna te leh chhungkua te kha kan thupui ber hlauhin tawh si a. hian in nu leh in fapa pakhat nen in cheng tihna a ni hela hian. Ka in fapa pahnih tlangval pahnih an awm a chuan nau thar lalpa an min pe a December Christmas hma deuh hlek atang khan chumi chu mipa pali kan awm a kan nu nen thiam panga kan awm a nih chu. Khawngaih in i kuta hliam kha ka lo en chhin teh ang. Aw hei.
A nih hi.
Hei hi a chhung hi. A hliam lo a pem chhe te nen ka hria tih chu a lo ni lo a nih hi. Thla pawh chiang takin camera in thla te pawh kha la ula ha i duh leh a screen ah te pawh in ti lang dawn nia. A pema chu in chi chan ve aiin a zau hlek anga mah erawh chu a thuk a nih hi chu lam pang a chhung a. Aw a chhan chu hetia han tawlh a thler duai ang kha ni lo mahse a pema chu A zau zawngah chuan a zau lo va, a thuk a. Lungnawi te lut lo maw? A chhung a dum vel dan ah khuaah. Lung hi pahnih a la awmin ka hria maw? Hmanzana kan nu lak chhuah tir ka tum ah khan a na deuh si a. A dam hunah a taksa in a rawn mihringa Pathianin natna dona maw a dah khan nakinah a rawn hnawl chhuak mai ang ka ti a. Chutiang chuan ka dah. Khupiangtea nizanah video kan en a. A hliam a thi zawih zawih in Pu Pawl ten a ti a, enge i hmuhpui hman lo nih chu pawh chu ka ti. Ka hmuhpui a thi lo in ka hria a ti a, hei kan hriatpui e, amah tan vang nih lo in a thi ang heti a hliam ah chuan. Mahse hrok te leh vein te anga thisen zam chat anga chuti anga pik pur pur chu ni lovang a, ama erawh chu thi tham tur chuan a lo pawh pek. Thlasik a nia, kut zungpui heti an chet vel te pawh helai he khua vang a en lo then an tihna lai tak mai hi a ni leh nghal a. Thlasik ah chuan pemti reuh te pawh hi rin aiin chet a har reuh a maw? Hei tunah pawh hian he lam he lam pang ai mah hian he lam pang hi na zawk hei tunah hian a la na reng ta maw? Amah kan upa pawl te tan vang ni lo in a hliam chu a lo hliam ngei e. Kha lai hmuna accident dan in chuan a lo inrum ngei a. Tih a kha ni ta a sial a tha in kha. A inkar ah khan thu an chuk tu a, Khupianga dik lo, khupawlte dik, khupawlte pawi uar, khupiangte hi dik zawk ti hi kan tluk lo va, finfiah an ni unau inkar hi inremna hi awm leh thei chan tih chu kan duh thusam a ni. Amaherawh chu, inremna tur zawk chuan a ding chang zawk hi referee in a phar tir anga, chumi a tlawm zawk chuan a dik a ni tia a tawp a, ber a inlawmpui ang hian a inkuah leh hian rawngbawlna kal dur leh thei turin kan duh a ni. Chumi tur chuan ring chhungah a tiang deuh bawk khan a dik lo zawk tih chuan kan pawm tlang tur a ngai ta ila tir aw, aw chungte pawh chu ka lo ngaihtuah ve tho a ni, khamiak an inkut sui hnuah khan he thian tha ber ka thlah lawng che dam chungin tih maw dam chungin tih hla kan tihchhuah tur pawh kha khami hnuah khan a tihchhuah thei dawn chauh pawh a ni mai thei, a ni mai thei a chu chu chungkhua nu kan Pathian ruat dan pawh a lo ni mai thei zawk awm aw. Tunah Siam Tau la sponsor tu pawh an awm lo mai thei ta, tu man kan hre lo ta, tunah kami hla lo chhuah tur thu kha hei kan hre lawk ta vek tawh mai ta Zoram mipui hian. Kami tawh hnu ah khan an siam leh dawn ula chuan a lar dawn a ni. Sponsor pawhin hmuh that ka ring tawh a kami hla dingah khan. Pathian remruata innghat pawt ta i langin chuvang chuan a rorelna tih tum dan ang hian kal tlangpui phawt chu a thain ka ring tih kha ka thu rawn che ni ve tan che sela thain ka hria hei ka nu hi social media hrang hrang in vawiin chhunah hian rawn comment an tum a manipuri tih mi kha manipur atanga rawn chho te an rawn cover a rawn comment an tum a tichuan mi dang dang hemi local youtuber te pawh an rawn comment an tum a keini hi lunglei atang awm kan ni hei kan dress te pawh la ngai vek mai a kan nih hemi zawh hian chawk an eng a chawihkham ah kan haw phei leh mai turah kan ngai deuh a, chutiang in Bible-a chuan i avangin hun hmasa ber min han ti an a, kan lawm tak zet a ni tih kha kan sawi duh a, tichuan nangmah bik khan sawi duh inei chuan sawi tan tichuan kan duh tawk mai dawn nia. Umm awle hei umm abs collection hian lunglei atangin ka naupiang te nena kan boruak an hriat avangin voice call ringawt a inbiak nih lovin helaiah hian a live ngei a, Mi rawn kawm a, huttha leh zung an hun leh sum leh pai sengin an rawn kal a, ka lawm tak zet zet a, an zahawm a, tin an channel pawh hi lo subscribe ula la subscribe loh te pawh khan mi tih kha ka han sawi duh a, ka han ngen duh bawk cheu a, tin ni e tuna ka naupiang te nena hetia ka ngawi mai mai. tawh hnu pawha mi rawn social media platform hrang hranga mi rawn chau a aah mi rawn chhaih mi rawn chei hi engtik nia maw naktuk tuk leh vela maw ni chuan he kan channel Zohli film production ah khan a chhanlenna ka rawn nei tura ngai ila chu chu Zoram mipui in min lo thlir sak vek dawn nia tiin ka han ngen cheu ni rawh se.
A sawi ang khan Josephine Production YouTube channel ah khan lo ngai chang ila, tah chuanin amah ngei hian a live in nge ni anga ka ti ang khan a rawn chhang anga heng chung atang lo hian ka chau e, khuneitu ten in buatsaih sak thei nih chuan hei hi tih puitlin ngei ka duh e a tihna a rawn awm zawk hnuah chuan mi remhre zawk ten Kei ni chu khawhran a awm kan ni a, i kan hman tawh lo mai thei ta ni. Rimhri zawk leh mi bengvar zawk ten boxing ring chhunga an luh theihna tur hian boxing association lam te pawh hian he kan channel hi tu te hian lo ngaihvena an in buh ngei theihna tura enge a nih hma lo lak pui tih pawhin kan in chah lawk ta thin a tha awm e. Le bawltea tukin zingah. Keini Emancipative Collection te inkawmna tha tak mai i hun chep tak karah hei chaw ei hun tawh duh tawh hnuah min han siam sak a, i chungah kan lawm lutuk a, i kal leh zel a turah te inchhungkua te hlim tak leh hrisel taka awm turin duhsakna kan hlan chein hun tha min pek avangin i chungah kan lawm e. Umm, ka lawm lutuk e, nangni pawh Pathianin malsawm min hruai zel chu rawh se. Umm, ka lawm e.